Salam hormatly sekiz FM diňleýjileri. Bu iki müň on dokuzynjy ýylda e, birinji gezek podcastymyzy dowam edýäs. E, bu gün taryhy gürleşip başlaly diýip e, karara geldik. Türkiýeden Mähriban bilen taryha giriş diýen ýaly taryh näme, nämä gerek diýen soraglara jogap bilen Mähriban bilen gürleşeris. Salam Mähriban. Salam Döwran. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Ýagşy, özüňem gowmy? Saý şükür menem gowy. Şu günki gepleşige çagyran üçin köp köp sag bol. Bu günki gepleşigimizde taryh hakynda hany taryhy näme üçin öwrenmeli, näme üçin bize gerek diýen tema bilen başlamak isleýän. Ondan soň seň bermek isleýän soragyň barmy men şoňa görä soraga jogap bereýin. Edil sorag diýsek dogry bolmaz. Umumy taryh näme diýen taryh nämä gerek bize biziň taryh diýilýän zat bar-a durmuşymyzda soň şony açyklap özümizçe bir zatlar aýdyp berip bilsek, gumka diýen öz-özümizi taryh barada pikirlerimizi bärde aýtsak gumka diýen. Dogry.
Herodot barada başlasyn meýle ilki bilen. Herodot Nuhuň atasy diýip başlaýar ilki bilen. Herodot öz kitabynda taryh näme üçin gerek?

adamzatlaryň geçmişindäki jemgyýetini barlagdan geçirýär. Ondan soň taryhy tanamamyzyň başga-da birnäçe bu näçe, näme üçin bar diýen soraga jogap berjek bolsak, bu adamzatlaryň taryhyny derňewden geçirmegimiziň geçirmegimizde gidip haýwanlary, ýa-da ösümlikleri taryhyna derňewden geçirmeýär, sebäbi ol aýry bir bilimiň şahasy, ýagny mowzugy bolup durýar. Biziň ele aljak mowzugymyz bolsa ata-babalarymyzyň adamzatlaryň jemgyýetine diýenimizde döwletleriň, tire-taýpalaryň we olaryň geçmişini barlagdan geçirýäs. Ondan soňky ikinji bolmazsa bolmazymyz Diýip aýtjak zadymyzam taryhda ýer we wagtdyr. Ýer, mysal üçin biz taryhy nälik diýsem
bar, ýaňy wagt diýdiň. Aýna, ýer we wagty derňew edemizde, hä, derňew eden wagtymyzda wagtyň. Wagt, meselem, men belläp alypdyryn, wagt diýemizde, meselem, ýüz ýyl, ýüz ýyly ele alyp bilýäs, asyrlary ele alyp bilýäs, soň belli-belli togsanynjy ýyllaryň pylan döwri diýip aýdyp bilýäs.
Dogry, dogry. Buram ýer görnüşinde bellap alypdyryn. Ýerem, meselem, Aziýa taryhy diýip, Ýewropa taryhy ýa-da Balkanlaryň taryhy ýa-da Dogry aýtýaň. Indi menem şu Türkmen topraklarynyň taryhy diýip şeýle bellap alyp bilýän ekeni. Hawa dogry menem şony aýtjak boldum. Wagta görä, ýere görä hem mowzuga görä taryhy üçe aýyrýas. Mysal üçin wagta görä diýenimizde ýigriminji ýüz ýyl ýa-da bäş bäş ýüzünji erada ýa-da seljukly döwründe diýip aýry aýry neme araşdyrmaly zat etmeli bolýas şolary derňewlemeli bolýas. Ýere görä diýemizde-de aziýa taryhy girýär buňa awropa taryhy girýär I öz şäherimiz Mary bolsun, Daşoguz bolsun, öz Lebap welaýaty bolsun we şuňa meňzeş şäherler girýär, taryha girýär. Mowzuga görä-de
saglygy barada, saglyk taryhy, din taryhy, kültür taryhy, ykdysat taryhy we şuňa meňzeş birnäçe mowzugy ele alyp bilýär. Sebäbi bularyň hemmesi taryhyň içine girýär. Ýene-de başga Taryhda iki sany aýrym bar. Olaram umumy taryh hemem şahsy taryh. Eger biz taryhy öwrenjek bolsak, şunýalyk edip ele almaly bolýar. Ilki aýyrmaly bolýar. Olary parça-parça bölmeli bolýar. Detallary aýyrmaly.
Hawa.
Umumy taryh hem-de şahsy taryh. Umumy taryha näler taryh girýär? Mysal üçin, dünýä taryhy, ondan soň Awropa taryhy, Seljukly taryhy we Osmanly taryhy, şuňa meňzeş taryhlar girýär. Şahsy taryh bolanda näler bolýar? Mysal üçin, şuny ýaly, şol ýere degişli, şol şähere degişli bolan, mysal üçin, bir müň ýetmiş birinji ýylda Beýik Seljukluda Malazgirt söweşi. Bu şahsy taryh bolýar. Başga-da taryha degişli taryh bilimi bize näme üçin gerekli?

Ol azajyk sadyragam ýaňky klişe diýilýär, sen şu wagt käbir sözleri meselem Türkiýede okap ýöreňiz, soň türkçerägem aýdýaň, meselem Ýewrop, Awropa, Ýewropa diýen bizde ulanyş sözler bar. Ony diňleýjiler aýyplaşmasynlar, sebäbi Her her kim öz bilim alýan ýerindäki dilinde bilim alýarlar.
Hawa, men ilki başda şuny dile getirjekdim, ýagny bir ýalňyşlygym bolsa şu wagtdan bagyşlaň. Hawa.
Indi bärde ýaň aýtdyk, meselem, taryh iň esasy geçmişdäki bolan wakalardan sapak çykaryp, Eger Sag bol. erbet waka bolan bolsa, şu erbet wakadan sapak çykaryp, indikilerde şol erbetligi ýaşamazlyk üçin ýa-da gowy bir waka bolan bolsa, gowy gowy işler edilen bolsa taryhda, beh, indi şular etdik, biz has gowy e, adam adam jemgyýetine peýdaly, has gowy näme edip bileris diýen e, göz bilen taryha seredip, bir geljek gurmak üçin taryha göz aýlamalymykak diýýän. Dogry.
Ýagny taryh bir bir sebäpden gitmeli däl ýa-da bir mowzuk bilen gitmeli däl, giňişleýin seretmeli biz taryhymyza. Ýaňy-da ýaňy aýdyşym ýaly, saglyk hakynda ýa-da başga-da Mysal üçin, beýik şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň bize beren öwüt-nesihatlary, ondan soň şol döwürde ýaşan, ilki bilen, kynçylyklaryndanam aýdyp berýär öz şygyrlarynda, goşgularynda, bir tarapdan bize öwüt-nesihatam berýär. Hem Birazjygam öňdengörüjilik ukyby bar diýen ýaly, hany şu wagtda bolup geçjek zatlary hem bize aýan etýär.
Bir mysalyň barmyka Magtymgulydan? Magtymgulyň şu şygryny okap bereýin men saňa.
Janyňa kast etme, dut keşim özüň, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Pendim bu, roza tut, oka namazyn, Haýypdyr janyňa, çilim çekmegil. Çilimden ýylanlar düşer boýnuňa, Agzyň açyp, haşlap girer goýnuňa, Her zaman zäherin salar iniňe, Haýypdyr janyňa çilim çekmegil.
Bärde esasy näme diýjek bolduka?
Bärde Magtymguly Pyragy bize öwüt-nesihat berýär. Şu çilimiň nälik erbetdigini diýýär. Çilim, çilimi ýylana meňzetýär aslynda. Ýylan ýaly boýnuňa Dolanar diýä, agzyňdan tüssesi, çilimiň tüssesi çykýandyr, duman çykýandyr. Şonda agzyňy açyp, haşlap girer goýnuňa diýä. Ýagny tüssesiniň zäher bolup goýnuňdan girýänini düşündirjek bolýar bize. Her zaman zäheriň salar iniňe diýä we hemme bedenimize şoň zäheriniň ýaýraýandygyny, ýagny haýypdyr diýä janyňa diýä. Kast etmedi. Bärde taryh bilen baglanyşygyňyz barmy? Taryh bilen elbetde baglanyşygymyz bar. Biz bunu öwrenýäs we ele alýas. Nälik diýmek isledi? Her hili ýani nemelerini mowzuklaryny ele alýas-da. Düşündim.
Bärden öwüt-nesihat ýüze çykaryp bilýäs özümize. Kysa desgaça syçan ýaly. Dogry.
Gaty gowy başga meselem nämeler aýdyp bileris? Başga nälik zat aýdyp bileris? Biziň professor ne mollumyz bar. Ol bize aýtýar, taryhy taryhyny bilmeýän, ýani geçmişini bilmeýän gelejegini bilmez. Diýip bir söz aýtýada. Aw bir köp köp köpçülikleýin bilýän içgysgynç gürrüňiňiz boldy ene.
Hawa.
Dogry.
Taryhy birazjyk höweslendirmek üçin. Aslynda taryh gyzykly. Ýani bunu has giňişleýin içine girip okasaň, zat etseň. Gowy. Taryh Köpçülikleýin seretsek, içasyn çasyna. Ýöne höwesiň bar bolsa, ony syp, nähili bir içine gireňsoň, höwesi bar adam çykyp bilenok içinden. Mysal üçin. Içine girdigiçe giresi gelýär.
Mysal üçin, syýasat mowzugyny ýa-da başgadyr matematika mowzugyny ele alsak, aýdyşym ýaly, häli aýdyşym ýaly, mysal. Dinler taryhy bar diýýär, medeniýetler taryhy, ykdysady taryhy. Hawa, bu zatlar biziň geçmişimizde bolup geçen zatlar. Hemmesi şony häzirki wagtda Taryhçylarymyz has gowy ele alyp, bunu nähile derejede gelejegi hasam uly edip gelejege tarap ýol açyp bileris, hasam nähile uly işlere ýetirip bileris diýip ele alnan bir taryh. Hawa.
Men bir söz belläp alypdyryn bärde. Karri Marksyň sözi. Taryhda ilkinji gezek bolan drama diýýä, ikinji gezek bu gaýtalansa diýýä, komediýa bolar diýýä. Hawa, dogry aýtýaň.
Hä, taryh e, Taryhda ýaz ilkinji gezek bolan drama, meselem, bir erbet waka bolup geçdi, şol erbet waka ikinji gezek gaýtalansa, şol komediýa bolar diýýä. Ýani şol Hawa. gaýtalanmazlyk üçin taryh öwrenmek möhüm. Hä, dogry.
Taryham e, her wagt Gaýtalanmaz, gaýtalanýan zat däldir. Sä, dogry aýtýaň. Seň aýdyşyň ýaly, eger gaýtalansa, komediýa bolar. Hä, Karl Marks aýdypdyr.
Dogry aýdypdyr. Şu wagt birazjyk geplemekde kynçylyk çekýän.
Zyýany ýok. Umuman, taryhy gürrüňdeşliklerimize, şu gepleşigimize dowam ederis, dogry dälmi? Her hili mowzuklary ele alarys.
Dogry. Geljekde. Hawa, biz şu wagt ilki bilen diňe taryhy näme üçin okaýas, näme üçin öwrenýäs, şo barada gepleşik etmek isledik. Ýöne beýleki sapaklarymyzda nesip bolsa, Oguz han, Oguz han taryhyny, Seljukly taryhyny, ondan soň Osmanly taryhyny geçişimizi düşündireris. Bolýar.
Onda nesip bolsa indiki e, sekiz FM podcastlarymyzda e, Mehriban bilen taryh taryh barada gürleşmäge dowam ederis. E, bärde tamamlaýalymy? Bolýar döwran tamamlaly. Hemek şa sag bolsun dileýäs sag bolsun aýdýas gowy durmuş dileýäs sag boluň. Sag boluň.